טעיפ נאמבער טרי, א אינטערוויו וויט מארטין לעבאוויטץ, סעפטעמבער טוועלווט ניינטין ניינטי סעווען. אזוי זעמער געווען דארט אין דעם אייגען דארף, זייטיג געבליבן, זיי געשטארבן אויף דרייסיג פערציג טויזענט, איך ווייס אפילו היינט וועט ער געווען מצבה גרום לעם הוואסער, לעם הוואסער.

און ס'איז נישט געווען וואס עסן, ווערים האמער געגעסן. אוי, א שלאנג, א סנעיק. יא, סנעיק, יא. ווערים האמער געגעסן, מ'האט געכאפט ווערים ביים גראבן, און ביי די ענדע האט מאשקאוויטש דערזען א סנעיק, און ער איז געלאפן מיטן שאוול און האט אים געהארגעט, און מ'האמער אים אפגעקאכט און מ'האמער געגעסן. אלס א זאנדער קאמאנדא האט איר געהאט ספעציעלע פריווילעגיעס? אונז זעמיר געווען פריי, אונז זעמיר ארום געגאנגען אין אונז, אן אנדערער האט נישט געטארט ארום גיין, מ'האט געשאסן, יעדער האט געמוזט ארבעטן, אבער אונז זעמיר ארום געגאנגען צוזאם גענומען די טעטער.

און וואס פאר א אנדערע פריווילעגיעס האט איר געהאט א חוץ זיין פריי און בעסערע עסנס? עסן עסן, אביסל זופ אויף דער נאכט, די זופ האט מען געקאכט פון קארטאפל, אבער קיין קארטאפל איז נישט געווען, נאר אביסל זופ, אונז האמער באקומען יעדן אויף דער נאכט האמער באקומען זופ. האט איר געהאט קאנטאקט מיט אנדערע מענטשן, מיט מיט אנדערע, מיט פרויען, מיט קינדער פון די געגנט? קיין פרויען דארט נישט קיסטי, נישט געווען קיין פרויען אין דארט, איך מיט מאשקאוויטשן, אונז האמיר זיך געהאלטן צוזאמען די גאנצע צייט,

שיסט מען. מען איז אריינגעגאן אהין און האט אונז אפגעשלאסן און די פירסט נייט איז געווען ביי טעדי פאר איר בעט. האט זיך נישט געווען נישט געווארן אן עסן אן וואסער און דארטן ארויסווארפן האט מען נישט געלאזט. נאר מען האט געלייגט אין איין זייט, מען האט אלזא געשלאפן און געזעסן, און איין סטעישן זעמער אנגעקומען ביינאכט, דאס איז דער געווען דער איינערסט, די דייטשן האבן דאך געהיט ביי יעדן סטעישן, און דארט האמער געטראפן צוויי גאלדענע דייטשן, זיי האבן אריין געגעבן אן אמפער וואסער, א קעבל וואסער, אין יעדן וואגאן, דאס איז געווען האט געהייסן

וועלס. וועלס? וועלס. און דאס איז שוין געווען אין דייטשלאנד אדער אין אוסטריע? שוין געווען אין דייטשלאנד. אין די צייט וואס איר האט געארבעט אלס א זאנדער קאמאנדא,

האט א פיס, דארט איז געווען אוקריינער וואס זיי האבן געארבעט פאר די דייטשן און זיי האבן געהארגעט און געשלאגן, לאז לאז לאז, מער האבן זיי נישט געקאנט רעדן קיין דייטש נאר אזויפיל לאז, געשלאגן און ארויסגעגאנגען און זיי האבן אריינגעגעבן קיין מאטהויזן, ארט איז געווארן א גן עדן, דארט איז גערינען וואסער אראפ מיט א וואל, ס'איז געווען וואסער פלעני, דאס איז ביי אונז שוין געווען א גן עדן.

קאפא געווען דייטשן? איר געדענקט די קאפא? נעכ. דארט איז געווען נאר דייטשן. דארט זעמער געווען אין מאטהויזן בערך א יאר, מעיבי מאר דען א יער, און א דעי בעפאר פסח, בעפאר איסטער, א דעי בעפאר איסטער האט מען ארויסגענומען פון מאטהויזן אינדרויסן,

אלס א זאנדער קאמאנדא האט איר, זענט איר געווען אין אן אנדער טייל פון די באראקן אדער זענט איר אלעמאל געווען צוזאמען מיט די אנדערע? אונז זעמער געשלאפן די זאנדער קאמאנדא עקסטער. און וואו זענט איר געשלאפן? אינדרויסן, אלעס. די גאנצע יאר? א גאנצן יאר אין. גאנצן יאר. אהה. און ווער. קיין וואשן, קיין עסן, גארנישט. אהה. און האט איר געהאט די זעלבע קאפל די גאנצע צייט? ניין, זיי האבן זיך געטשענדזשט. אמאל אריין קומט די די אוקריינער אמאל דייטשן אונגארן דארט נאך געווען אונגארן אויך און דארט זעמער געווען און דארט האמער שוין געטראפן אסאך ציגיינער פון ענגלאנד פון ענגלאנד נעגערס שווארצע נעגערס ציגיינער זיי זענען געווען מיט אונז צוזאמען האט געארבעט און מ'האט דארט האט מען שוין געזעהן איז די ענדע אבער אלעס אויסשטארבן אבער באפרייט געווארן, פון דארט האט מען אונז גענומען דעט מארש, הונדערט טויזענט האמער געוואקט פֿיר טאג, פֿאר דעיס און פֿאר נייטס, נאו פוד נאו וואדער, נאו. איידער מען האט אייך גענומען אויפן דעט מארטש, איז דארט איז וואס פאר א ארבעט האבן די אנדערע געטון? ווי? ביים. אין די אנדערע מענטשן וואס זענען געווען אין מאטהאוזן? זיי ארויסגעגאנגען גראבן גריבער פאר די טויטע. און האט איר אמאל האט מען געשטראפט מענטשן? ווי אזוי האט מען געשטראפט? דארט נישט געווען געשטראפט. איינער האט מען נישט געשטראפט גארנישט. עפעס אפגעטון שלעכט, א בולעט אין העט און דעטס אלל.

גארנישט גאנטער. האבן עם מענטשן האבן אייך געהאלפן? גארנישט גארנישט גארנישט. דארט האמער געוואקט און און וועלעס האמער באקומען א זופ. א קאפ א א גלעזל זופ יעדער. און פון דארט זעמער אנגעקומען אויף גאנץ קירכן פון די הונדערט טויזענט מער ווי טעיטי טאוזענט. מער טווענטי פייוו טעיטי טאוזענט. דארטן ווער ס'האט נישט געטויגט גיין מ'האט דאך געגאנגען געוואקט.

מייגליך בייטאג, כ'מיין בייטאג. ווי האט אויסגעזעהן גונסקירכן? דארט האט מען זיי אוועק גע. דארט איז נישט געווען קיין גארטן נאר א וואלד. א וואלד. דארט איז נישט געווען קיין וואסער. דארט איז נישט געווען קיין פוד. נישט געווען גארנישט. באראקן? גארן דארט איז נישט געווען גארנישט. א וואלד. גארן נישט געווען. וואו האט מען אייך געלייגט שלאפן? און מ'האט נישט געלייגט קיינעם, מ'האט קיינעם נישט געלייגט, מ'האט זיך אראפגעלייגט אונטער א טרי, אונטער א בוים און געשלאפן. און ווער האט אייך געהיט? דארט האבן געהיט די דייטשן, דארט איז שוין געווען נאר דייטשן, און דארט איז נאך געווען בית ענדרא און גאנצקירכן, זעמער געווען פון פסח האב איך

האט ער געפלויגן צוויי רוסישע עראפלאנען אובער אונז און גענומען פיקטשערס, און מיט א אפאר מינוט שפעטער זענען געקומען צוויי דייטשע עראפלאנען קליין קליינע אנגעהויבן צו שיסן אויף די צוויי רוסישע, אין צען מינוט האט מען דערזעהן די צוויי רוסישע עראפלאנען ברענען און די צוויי פיילאטס זענען ארויסגעשפרינגען מיט פאראשוטן. און די דייטשן וואס האבן אונז געהיט זענען געווען א טעלעפאן בודקע, דארט איז געווען דייטשן וואס האבן געהיט, זיי האבן זיך געכאפט די צוויי רוסן און מען האט זיך גארנישט געטון, מיטן גאן מיט די מעפ האט אונז אריינגעברענגט צו אונז אין לאגער, דא טושן ממילא שטארבן, און אזוי ווי זיי זענען אריינגעקומען האבן זיי געזאגט

איז געווען נאך א קעמפ, אויסער אונז נאך א קעמפ, און דארטן האבן דאך די דייטשן געפייט מיט די אמעריקאנער, און ביי טרי א קלאק עפטער נאן קומט צו א זשיפ אמעריקאנער צום דאר, איז ער ארויסגעקומען זאגט ער איי עם דזשארדזש האט ער געזאגט. דזשענעראל זשארדזש, יו אר פרי! זעמער פריי! און טאקע עס זענען טאקע געקומען אמעריקאנער טראקס מיט מיט אויטאס און מ'האט אונז גענומען צוזאמגענומען און זעמער אריין געפארן פאר פאר א שטעטל דארטן וועלס פאר דעם שטעטל וועלס דארט פארן שטעטל היידן מ'איז אריין דארט איז שוין געשטאנען האט מען געהייסן יעדן אויסטוהן און מ'האט אפגעשוירן פון קאפ ביז פיס, און דארט זענען געשטאנען דאקטוירים, אמעריקאנער, דייטשע, ווער ס'איז געווען גאר שוואך האט מען גענומען אין האספיטל, דייטשע האספיטל, און ווער ס'האט אביסעלע געקאנט גיין האט מען געלאזט גיין. און עס איז געווען פריידעי, קיינמאל נישט פארגעסן, פריידעי איז געווען מעי פאר, מעי פארט, ניינטין פארטי פייוו, און סאטערדעי מארני טוה מיר א קוק אונזערע חברים מפארט שוין מיט אויטאס מיט טראקס די דייטשע די דיי מען האט געכאפט די דייטשן האט אויטאס די טראקס סאיז נישט געווען ווי ארויסצושטעלן שוין מען האט זיך מחיה געווען אז היימיט זאל איך געקאנט פירן נעם און פאר מען האט געגעבן בענזין פאר און איך בין געגאנגען מיט די מאשקעשן האבן מיר זיך געהאלטן און מיר גייען נאך צוקיק נעמען נאך צוויי קאטס אין פריזענט אין דאגא אין אמעריקע. אונז האמיר איך האב געקאנט דרייוון איך האב געקאנט דרייוון און פרובירט אנצינדן איין טראק אן אויטא קען נישט אנצינדן די דייטשן זענען ארויסגעגאנגען האבן זיי ארויסגעריסן די קעיבלס ווייסט און זעמיר געגאנגען באשלאסן גיימיר נעמען צוויי הארסעס מיט א וואגן פון און מיר גייען מיר ארויס אויף דער האט געדארפט אריבער גיין אויף די אנדערע זייט קומען א קוק צוויי דייטשן פארן מיט א ברענד ניו לידל טראק און אונז האמיר שוין געהאט גאנס א שטייגן אויס די גאן אויף די דייטשן ארויס פונעם טראק און מען האט גענומען דעם טראק און צוגעפארן צו דער באן דארט זענען געשטאנען די אינגלענדער דארט איז געווען וואגאנען מיט קאנזערוון מיט פיטער מיט קוקיס אלע עסן פאר אונז דארף מען גארנישט נאר עסן אונז דארף מען נישט עפעס אנדערש ארויף געלייגט אויפן טראק במשך פיר פינעף זשאגס מיט צוקער מיט מעל מיט קוקיס מיט קאנזערוון גארנישט נאר עסן און די ענגלענדער זענען דארט געווען, האבן זיי געגעבן א גאנץ פאס בענזין אויפן טראק ארויף, און זיי האבן געגעבן אזא האנט פאמפל, און מיר זעמיר געפארן, ווען טראק געפארן, מען האט אים געקאנט פארן, די סטריט איז געווען טויזענטער, געוואקט, געפארן פאר פייוו מייל, זעמיר געפארן, באוויג ביז וויען, ווין, דייטשלאנד, און דארט האבן מיר באגעגנט די רוסן, האבן זיי צוגענומען פון אונז דעם טראק. די זאכן האבן זיי געהייסן ארויפנעמען אינעם טראק, האבן זיי צוגענומען, אונז האבן מיר געוויינט, זיך געבעטן, און דאן האט פינף טויזנט קילאמעטער זאָגן זיי, נעמטס פון די דייטשן, זיי באַרייט אויף נימצים. אונז האָמיר געהאַט גאַנס, אונז האָמיר געקענט אַ טרי אַ פאַרם, קומען אַ קוק אויף באַרג, אַז איז געווען אַ פאַרם, אַ דייטשער, גיי מיר אויפן פאַרם. און מיר גיי מיר אויפן פאַרם, איך מיט מאָשקאָוויטש, טו מיר אַ קוק, דער דייטשער געזען פון דער ווייטנס יידן גייען מיט גאַנס, איז ער אַנטלאָפן מיטן ווייב מיט די קינדער, אונז קומער אַרויף אויף א הויז מיט פיין מעבל, מיט אלעם פון אלעמען, אין די שטאל הארסעס, הארסעס מיט טראקס, מיט טראקטאר, מען פרובירט נישט געקענט אנצינדן קיין טראק, און מען האמיר אנגעצינדן, האט אונז געלונגען, מען האמיר אנגעצינדן א טראקטאר, און אויפגענומען די אלע זאכן, און זעמיר געפארן ווייטער, האמיר אלץ געפרעגט ווי מען גייט אויף בודאפעשט,

און געווען פֿור און פֿופֿציק בולעטס אין יעדן גאן. פון דארט זעמער געפארן אויף בודאפעסט, זעמער אנגעקומען בעפאר בודאפעסט קען נישט גיין, עס האט געהייסן בודא פעסט, אזוי האט עס געהייסן, און דארט זענען באפאלן די אונגארישע פרויען, קיין מענער איז דאך נישט געווען, די מענער איז דאך אלעס געווען אין די ארמיי, אה, אביסל ציקע האט מען אוועקגעגעבן ווייסעך וואס, און זיי קומען, איר האט ציקער? זאג מיר יא, אבער נאר פאר גאלד, קיין געלט דארף מען נישט, די אונגארישע געלט דארף מען נישט, און זיי האבן אוועקגעגעבן און האבן מיר געברענגט קארקיטעס מיט קייטלען מיט רינגען, מיר האבן פארקויפט דארטן.

און זאגן זיי ווער וויל פארן קיין אמעריקא קען שוין פארן קיין אמעריקא, אמעריקא האט געדארפט האבן מענטשן, יונגע מענטשן, און זיי זענען דאך אלע געווען יונגע מענטשן, אמעריקא האט געדארפט האבן, אלע יונגע זענען דאך געווען אין די ארמי, זאג איך מיט מאשקע'ן די זעלבע, איך דארף נישט אמעריקא, איך האב איבערגעלאזט אינדערהיים מיליאנען, א טאטע מיט א שוועסטער, איך גיי אהיים, איך גיי נישט קיין אמעריקא, און קום אהיים, אונז זעמער געפארן אפאר קאפל וויקס, און אנגעקומען אהיים, און טו א קוק, נישטא קיין היים, נישטא קיין טאטע, נישטא קיין שוועסטער, גארנישט. אויפגעהויבן געלויף איך צום ווייב, דאס ווייב איז געווען ביי זעכציק מייל. לויף צום, קום צום ווייב, איך האב אויסגעבויעט א פאלאץ, איך האב איינגעקויפט די בהמות, האב איך אויפגעבויעט א הויז, א גאנצן פאלאץ, קום, נישטא גארנישט, די פאלאץ איז געשטאנען? פארברענט אלעס ווען די אונגארן זענען אנטלאפן, די רוסן זענען געקומען אלעס אונטערגעצינדן, אבער אויפגעהויבן זיי האבן מיט שמילן גיין מיר צוריק, מען לויפט מיר צוריק קיין בודאפעשט זיך מעלדן לאמיר גיין קיין אמעריקע, דא איז שוין נישטא גארנישט, קומען צוריק מען קען שוין נישט, איר קענט דאך פארשרייבן, רעגיסטרירן, מען קען שוין נישט גארנישט, אזוי זעמיר געבליבן און דארטן. קיין הויז, קיין גארנישט. פון דארטן אויף א קעלטע זענען מיר אוועקגעגאנגען אויף די סודעטן. דאס איז געווען אונגארן, אונגארן-דייטשלאנד, סודעטן. דארט זענען מיר געווען. דארט האב איך חתונה געהאט. וואו אין סודעטן? וועלכע שטאט? אין סודעטן.

ווילסט חתונה האבן? זיין אליין זאג איך יא. איך בין אוועק געווען און מען האט זיך באקאנט און מען האט חתונה געהאט צו ב פארצן דעיס חתונה געהאט געבוירן די צוויי קינדער איין קינד די צווייטע איז שוין געווען די לעצט דארט האט מען חתונה געהאט איין טאכטער האט מען געבוירן זי איז דא דא אין אמעריקא האט מען חתונה געהאט און די ווייב האט געשוואנגערט מיטן צווייטן. קינד האט געשטארבן, געווען ביי פייוו מאנט פרעגנעט און איז אוועק געשטארבן, אוועק געשטארבן בין איך געבליבן מיט די טאכטער און און א קאפל ביי טרי מאנטס לעיטער האב באקאנט מיט דעם ווייב און מ'האט און מ'האמער א חתונה געהאט און זי האט גענומען די טאכטער מיינע דאס ווי אן אייגן קינד.

א יאר צוויי אין די סודעטן און פון דארטן נישט געווען וואס צו טון אוועק געפארן אויף איזרעאל. מיר בייטן דעם טעיפ נאכאמאל. יא.